An hei wier mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Wolfenstein. Grad réischt ugefaangen, domat der matzen an d'Action erakomm. Mir sinn hei an enger geheimer Basis vun den Nazien, vum Dokter Skullshead, Dokter, ne net Dokter Skullshead, mee General Totenkopf. An ech géing soen, mir verléieren net vill Zäit, hei gesi mer erëm e rise schéint Swastika. An da maache mer ons weider op de Wee, fir méi déif an d'Basis eranzekommen. Vill Spaass beim Nokucken! Sou wat mer elo hei emol etter schützen kënnten. Baaah! Nëmmen drop! Nëmme balleren kanns de net erëm normal huelen a maache mol sou e bësse méi ziviliséiert wéi mer jo scho sinn he. Sou, hei uewe war sécher nach eppes, nee?

Putain, ech hun lo genuch Load. Dat heist dat richtegt fir esou esou Hamsteren déi wou alles load nei. Dat heist perfekt fir dei. Hau mer rem sou kack Geschütz hei. Friess eng Granat Bitch. Boum. Ech mengen dat ass awer net futti gaangen do. Wiert ausgeschalt sin. Dat huet se alles automatiséiert, fannen ech bësse krass gell. Mee et spillt jo an engem fiktiven, an enger fiktiver Zäit wou fiktiv gefiktéiert gëtt gell. Nee do hei, ah dir wäert et scho gesinn, ech wëll, ech wëll hei net grouss ronderëm, ronderëm spoileren. Ech sinn elo wierklech am Moment guer keng Ahnung wou ech muss higoen, ech muss schonn nach e bëssen an d'Spiller aspillen. Mee et gefält mer, et ass, et ass schonn esou e Shooter wéi Call of Duty mee du gëss net wierklech, direkt iwwerall rugefouert. Ech muss schonn e bësse ronderëm kucke wou de richtege Wee kéint sinn. Ech muss souguer bis elo beherrschen, ech hunn nach keng gefëmmt well ech well op mech geschoss gëtt. Friess eng Granat Bitch. Ech si getraff. Oh nee wéi geil. Oh wéi béis, ech hun eng Luuger fonnt, ech hun eng Luuger. Oh wéi cool, villäicht och eng verännert Versioun dovunner, mee se ass béis aus. Meng absolut Dramwaff, hun ech och als Loftbéxer een, eng richteg schéin edel Waff, also da weis man was man hat ne.

Woah wéi sauer! Steel body armor, it is fiercely aggressive and has a vicious bite! Oh freck wat se do Saache mecht gell, leck mech am Arsch! Du hat scho nach aner Saache secher fräigeschalt, nee? Ech hat awer scho puer Charakter fräigeschalt, ween dann?

Sou, verléier mer keng Zäit, fäer schonn sou fucking German Shepherd Fudderfutti, gell? Oh, Busche sichs du, Mupp, dee wor voll mat Drogen, wat wëlls du? Sou, putain, do si mer bei Star Wars um Ho, um Hof. Komm, kucke mer hei weider, wat hu mer dann hei nach? Munitioun, ech hu, bab, bab, an dat ganzt Blutt, et ass wierklech net u Blutt gespuert ginn, dat ass wierklech eppes, wat mer och gefält. Wéi vill Eisen Stach komm lo grad? Nee? Anscheinend net. Hei sinn nämlech nach Géigner. Ja, friess d'Bläi, dir Nazi-Schwäin! Muss awer alles selwer opsammeln. Dat ass eppes, dat der Wonner e bëssen Zäit ewechhëlt. Double reload. Wee schwätzt da mat wem? Ech hat Gefill, dass meiner dass die Hënn net dat eenzegt Rëffecht wat op dat mer gestouss sinn. Et schéngt wéi wann hei wierklech. All méiglechst kënnt. Ech muss hei och opsammelen, gell, ech vergiessen dat ëmmer. An ech kann Iech och direkt soen, déi hei Folgen, déi wäerten täglech erauskommen, dat heescht all Dag wäert eng Folg kommen, dass mer och net ze laang mat dësem Projet verbréngen. Ah putain, et ass mir waarm, gell. Ech muss, ech muss hei d'Fënsterche scho mol opmaachen. Ech ginn, soen, ech stellen eis mol heihinner, ech drénke séier eng Schlupp Waasser, gell, et deet mer leed, mee ech hu méi mega Duuscht. An do sinn ech erëm, och wann e bëssen onprofessionell war. Ech soen, da fänke mer gläichzäiteg och mol eng Zigarett un, well et scho esou Spaass mécht. Also ech sinn wierklech méi gewinnt, Singleplayer ze spillen, well ech wierklech an der leschten nëmmen op Multiplayer sinn. Sneak up and press mouse 3 to perform a takedown. Jo, dat däerf ech warscheinlech mol net lafen. Okay, do war et mam Schläichen. Wie schläichen ech überhaupt? Ah, vielleicht um Knie, das wäre keine schlechte Idee gewesen. Er kam nicht allein zum Mond. Oh, was? Das staatliche Mondkolonialisierungsprogramm. Leck mich fett, gell? Das sind doch Sachen für uns. Oh, was willst du? Take this and more. Weiss net weider drop schéissen. Ok ech kann en anscheinend net Bier wech blosen schuet. Wir können uns net zuvill Brutalitéit an dem Spill erwarden. Obwuel Gi dem Nazi zu äh, Nazi zu mir um fortgeschritten Nazi-Technologie ertheescht kéint roueg schon e gewëssene Grad vun Nee komm, dass gutt souwéi et ass. D'Spill ass rich gell bis lo gefällt mer rich gutt. Och wann ech éischter ee sinn, dee wou gäre geschichtlech akkurat Zweete Weltkrich-Spiller spillt, fannen ech awer ass Titan awer eng gelonge Saach bis elo mol. Mir gesi jo mol weider wéi et mol gëtt. Take Out Commanders, a kucken ons dat mol un. War et Takedowns? Dat hat mer net richteg gelies gehat.

Kann ech et fräischalten? Ech weess et net. Assault, Endurance, ass dat well fräigeschalt oder? Ech mengen dat ass fräigeschalt. Ech mengen déi ginn automatesch fräigeschalt déi Dénger, si mer net sécher. Egal, kuck mol weider Tutorials. Ech wäert mech och nach ausserhalb vum Spill e bësse mat der befaassen, dass ech net esou ahnungslos mech heranner geheien.

D'ganz Blazing Kill the Commanders quickly before they have the time to use the radio. Commanders will continue to call for backup until they are dead. Ok, gutt ze wëssen. Dat heescht, déi Säck muss mer mol als éischt ëmbréngen. Da kucke mer elo mol, fir erëm weiderzekommen hei. Ah, déi zwou hätt Waffen. Ok, waart, waart, waart. Ech gi souwäit, probéieren hei mol eng Kéier de sneaky way. Hei war Gesondheet. Okay, zack. Ei! D'Sau huet souguer d'SS-Zeechen do. Wéi, wéi gäil ass dat? Also ech hat seele Spiller, wou dat wierklech alles mat dra war. Et gesäit een et net oft. Sein Glas war esou, wéi béis gesäit dat aus? Ech sollt net sou vill schwätzen, ech muss mech hei laanscht schläichen. Sou, du frecks als nächst, gell? Oh, ech war dower net sou sneaky. Oh, zum Gléck krut Mia näischt mat. Gutt ze wëssen. Ech géif soen, mir wiesselen och mol erëm op eng Waff. Oh, hei bei dem Kaméidi kann een sech awer och gutt uschläichen, muss ech mol ganz éierlech soen. An se dréi mer och iergendwéi sou déck komesch de Réck zou, gell, sou wéi wann se grad wëllen erstach gi vun hannen. Ech mengen, dat ass och fir den Ufank e bësse méi einfach ze maachen, ganz éierlech. Sou, an hei schéngt, wéi wa mer elo hei an d'Haaptbasis erakommen. Du gesäis déi eng al. Boah, dëst ass do.

Wou kommt scho nawell weider hei? Ah, do ass nach een, stëmmt. Wat sinn dat fir komesch Dénger um Réck? Ech froe mech, wat dat ass. Ech géif gär wëssen. Zack, ech mengen domat d'Ouer ewechgeschnidden, wéi et ausgesinn huet. Sinn dat hei déck komesch Zéihen elo, gell? Awer en zimmlech akkurate Rimm. Nach dobäi muss ech soen, oh dat doet een einfach mol, et héiert sech och villäicht e bësse krass un, esou wéi ech dat soen, mee et deet einfach mol gutt an engem Spill wierklech alles ze hunn, onzenséiert, dat ass einfach gäil. Ech kucken dat ganz Single Lid, ah du fäers scho esou fixergäil. Probéiere mer esou lues wéi méiglech duerchzekommen, ok. Wier cool wann ech e Schalldämpfer hätt fir meng Waff.

Ech hoffen mir hun den Offizéier och erw. Ah fuck, mir hun den Offizéier net erwëscht. Heavy Ammunition. Oh nice! Ok dat do ass, dat do ass wierklech, also lo huet d'Spill mech komplett agefaang a sengem Bann. Dat do ass jo, dat do, also besser konnt dir net kommen ne, also. Wat ass dat do, eng Gatling Gun oder wat? Ech mengen kënnt e bësse Gemetzels op eis zou elo hei an deem klengen Tunnel hei. Offizéier, Offizéier, wou bäss de dann? Ah, jo, meng Bomm, elo kënne mer zréckgoen. Mee wou ass den Offizéier? Ah, hei läit e jo. Ah, ass gutt. Dat heescht, mer brauchen ons keng Gedanken ëm den Offizéier ze maachen. Ech muss mol och kucken, fir d'nächst grad d'Bild erof op de Bildschierm ze kréien, dass ech vläicht eng besser, eng besser Siicht hu, well esou kritt ech meng Genéck e bësse méi vum Eropkucken.

Boah, dat ass also just erausgepackt hei. Ah, ech mengen, hei komme mer elo ran. Ech ginn soen, da loosse mer hei mol direkt eran. Da si mer e bëssen am Ënnergrond hei. Gefält mer och. Oh, fuck, ech hu Tick vill Gesondheet verluer. Oh, fuck. Stëmmt jo, hei geet jo mat Gesondheet. Dat ass net esou Call of Duty-méisseg. Oh, elo musse mer zwar kucken, dass mer net erwëscht ginn, he. Ech menge mat senger décker Waff huet och kee Wäert hei ze schläichen, dat kanns de net virstellen. Ah mä d'Waff sollt einfach leie loossen, ech Idiot. Oh mäi Gott, wat läit do vir? Oh, nëmmen d'Zillen, cool.

The Nazis are shooting down our planes, Dave, got big cannons placed along the face of the cliff, Fergus wants me to disable them, ok, dann geng ech soen der Mama ruffe fir de Fergus hei onsen onsen Tilbert, deem gi mer elo nach een drénken mengen ech, nee wat hunn ech elo gemaach? Ah ech kann och eenzel Schoss maachen, nee dat brauch Botza net, also bei sengem Geleeënheiten, soe mer, ech menge mir kucke mol fir nach e bësse weider ze schläichen.

Verfutti Arschlach. Wo bass de? Ah, okay, dat huet emol net geklappt. Da wësse mer jo mol, dass mer et e bësse méi liicht uginn. Wéi gesot, ech spille säit Jore mol erëm eng Kéier e Call of Duty-ähnleche Shooter. Dat do kéint vläicht nach méi oft geschéien, mee ech probéieren, ech probéieren et besser ze maachen, wierklech. Haa hie gesäit esou dreckeg aus dee General Totenkopf do. Sou dat ass awer lo nach genau d'selwecht wéi virdrun also dat huet scho näischt geännert. Dat heescht mir mussen als éischt den ah wat hie geet erop ah super gutt Tom schéi gemaach oh me Jongen ech mengen dat hei dat hei geet bei mir net anescht ech muss mech hei duerchschéissen. So, hun mer ons mol d'Kanoun hei, zack, a lass. So. Probéier ons hei raus ze kämpfen. Fuck, sein Broadcast nach ëmmer, gell? So, lass der freckt. So dee mol wéinst lass, wou ass deen anere Wixer, komm hei no. So, enker schéin an d'Fratz geschoss. A wou ass dann de Rescht? Ah, mir hu vill ze vill Gesondheet fir de Fall, muss kucke fir emol nach e puer Dénger hei ze fannen, e puer Medikitten, dat wär net schlecht, dat wär wierklech net schlecht. Hei hu mer nach Munitioun, Munitioun, Munitioun, ech brauch awer keng Munitioun, ech brauch Medikits. Also u Blutt hun se wierklech net gespuert, hei ass typesch Bethesda gell, also wierklech blood and gore. Ech hun mir do grad eng Granat geholl, stëmmt dat? Hallo? Hey hallo! Wëlls du Bomm? Komm, wou bass de? Ei! Nice! Nice bloody and nice gore! Sou muss dat sinn an esou engem Shooter wéi deen heiten. Sou, waart, ech mengen, mir mussen hei ronderëm. Also fir déi, wou elo mengen, dat hei wär e schnell-schnell duerchgespillte Let's Play, also ech huele mer Zäit hei, fir e bëssen eens ze gi mat deem Ganzen. Dat heescht, ech wäert och e bësse ronderëm erkunden. well ech all Medikit wat brauche fir den Ufank elo mol, well ech jo net esou den mega krassen Ego-Shooter zocken, ok ech spille vill Ego-Shooter mee et ass scho laang hier dat ech esou en esou eng Campagne duerchgespillt hu, esou eng ganz Geschicht an ech wëll hunn hei gëtt et och keen Mult online Multiplayer dowéinst a mengen ech dass déi Geschicht hei och wäert méi laang goe wéi déi aner, ok mir hunn eng Card fonnt dat ass mol net schlecht. Mir hunn eng Quad, mir si lo do a mir wäerten lo wahrscheinlech dee ganze Bunker hei missen duerchsichen. Also ech gléiwen och kaum, dass dat lo innerhalb vun enger Folg lo gemaach wier, kann ech mer net perséinlech virstellen. An ech hoffen et gefält Iech d'Let's Play, well et ass wierklech eppes wat mir och mol erëm gefält. Well dee South Park, ech soe ganz éierlech, ech si wierklech e groussen, ech si wierklech e ganz grousse South Park-Fan, mee dee Genre vun deem Spill, deen huet mer einfach, einfach net gefall, mat deene ronnebaséierende Kämpf. Dat ass, dat ass net Menges. An ech weess net, solle mer déi Waffel nach weider halen oder net? Ech mengen, ech ginn als Icht, wa mer elo hei sinn, mengen ech, ginn ech als Icht déi Trap erop checken, an da gi mer de Rescht vun de Raim einfach kucken. Ah, ech soll Munitioun. Kann ech alles mathuelen? Tom, konzentréier dech! Ko, Konzentratioun! Sou, hei schéngt et nach weider erop ze goen awer. Sinn mol gespaant, wou mer hikommen. Ah vläicht komme och hei erop an déi aner. Jo ok, dat do hunn ech mer scho bal geduet. Ok. Ok, Granat, zack. So, den do ass emol match dann. Ok, d'Waff ass eidel. Dat heescht mir mir elo mol eenzel, Eenzelgewier wär besser. E bësse méi Präzisioun huet nach keng Maschëll. Wéi, ech muss awer nach de Rescht hei duerchsichen. Ah, dat do wär d'Card vun der. Ah, dat do wär net nëmmen d'Card vun deem heiten Deel sinn, mee. Oder? Ech weess et wierklech net, gell. Pite. Ech zot nenne kucken op et weider geet. Ech somme lo mol hei op wat en Dir alles soll huelen. Am Mensch ginn Checker séier erof luussen op do net dach nach eppes war. Och wann den Ego-Shooter ass kann een sech awer e bëssen Zäit dofir. Woah jo et hunn déi ganz Zäit ewech gefetzt wéi geil. Maxed out. Ah ech hunn zevill. Munitioun, dat ass, dat ass natierlech och kacke. Komm, mer lafen emol erof a ginn mer ons mol de Rescht nach vum Bunker ukucken. Vläicht fanne mer jo nach eppes Nëtzleches, ech weess jo net. Vläicht fanne mer nach méi Géigner, dat wier natierlech kacke. What the f, ah fuck, d'Kart ass dee Wee gedréit, oh Merde. Jo, ok, bon, dann ass hei net méi vill ze erkunden. Hannen ass nach eng Dier. Et kommen nach, ah do sinn nach d'Dokumenter, Enigma piece, wat ass dat dann? Enigma ass dach, ass dach déi Codéierschrëft vun hinnen, to complete enigmacal puzzles, within the extra section in the main menu, a solve the Enigma puzzle will unlock bonus codes. Ah dat ass cool, dat ass ewéi d'Laptoppe beim Call of Duty, dat gefält mer. An ech géing soen. Ech géing soen, da gi mer hei mol eng kleng Paus maachen an da gesi mer ons erëm bei der nächster Folg vu Wolfenstein. Bis dohinner soen ech Merci an Ciao!